Lunja, yelli-s n tteryel. Zik-nni, deg yiwet n ccetwa id iyi-tt-yessaɣ udfel, qqaren-d d akken sin n watmaten i wumi qqaren Mayas d Asirem ruḥen ɣer udrar. Nɣan tasekkurt, zlan-tt. Imir, timiqwa n yidammen mmalent ɣef udfel. Sazewɣent-tt. Imir yenṭeq Mayes ɣer gma-s yenna-yas, A yi-d-ifk Rebbi taqcict icebḥen am udfel-agi yesɛan tezweɣ n yidammen-agi deg wudem. Yerra-yas gma-s, Tella yiwet n teqcict tecbeḥ am udfel-agi yerna zeggaɣet am yidim d lunǧa, yelli-s n tteryel. Anda ara afeɣ lunǧa-yaki, yelli-s n Tteryel, i as-yerra Mayas. Asirem yessewɛed s uḍad-is, yenna-yas, Dihin-a, deffir n udrar. Imir, Mayas iserreḥ-as i tsekkurt-nni, yerra abeckiḍ ɣef tuyat-is, yeṭṭef abrid ɣer tama-nniḍen, d tama ur d-nettban ara seg udrar. I tedduɣ-as tedgiḍ, armi yekcem ɣer yiwet n teẓgi, anda i walaɣ appu yettekk-d si lbeɛdan. Imir yenna-yas deg yiman-is, Ih, yewwi-d fell-i ad kecmeɣ ɣer uxxam-agi ansi i d-ittekk wappu. Ihi, ikemmel abrid-is. Mi yewweḍ, yufa-y axxam d amecṭuḥ. Iwumi i d-izzi lkermus? Isuɣ, ay at uxxam, ay at uxxam, yella wi llan? Syen tban-d yiwet n teqcict, tettbin d aggur, udem-is d adeffel, tiwjayin-is d tcenfirin-is d tizeggaɣin amzun d idim. Yenṭeq ɣur-s Mayas, yenna-yas. Yeɛreq-iyi ubrid, ur sɛiɣ sani ara ruḥeɣ, wala anda ara nseɣ. Tegzem-as awal teqcict, tenna-as, Nekk d yelli-s n Tteryel. Yemma truḥ ad d-tḍad, ur d-tuɣal ara alamma yeɣli yiṭij. Ma tebɣiḍ ad tkecmeḍ, ad tesgunfuḍ, kcem. Aqcic yekcem, yečča, yeswa. Maca mi yebda yiḍ iɣelli-d, tekker Lunǧa, tekcem-it ɣer texxamt ddaw n tmurt, terra-as aɣummu n usaɣar i tewwurt n texxamt-nni. Imiren kan, tekcem-d d teryel, aqerruy-is amzun d taɛeṣṣawt n lkermus, iḍarren-is ɣef tmurt, aqerruy-is deg yigenni. Ihi, akken kan yers uḍar-is ɣef umnar n tewwurt, tenṭeq. Umm! Yettraḥ uberrani daki! Terra-yas Lunǧa. D amattar i d-iɛeddan, yessuter tawella. D winna i tesraḥeḍ. Tteryel. Ur yelli kra deg-s a yelli, sers-iyi-d imensi. Lunǧa thegga-d imensi i yemma-s, syin teqqim. Mi tečča tteryel, tekker tenna-as i yelli-s, Ass-agi ad d-rsen akk yijeqduren, ad sen-qqneɣ akk lḥenni. Imiren kan. Sariel tbedd s ibeddi, tessawal i yijeqduren s yismawen-nsen. A win i wumi tessawel ad d-yenṭew, ala isili, yugi ad d-yas, yugi ad d-yenṭew, tɛawed tessawel-as. Imir mi yugi ad d-yenṭew, tenna-yas Lunǧa, Eǧǧ-it ar azekka. Teryel tuɣ awal n yelli-s imir teṭṭes. Lunǧa daɣen terra iman-is teṭṭes, maca di tidet tettraǧu ad tsel i yiɣersiwen tečča, ttɛeggiḍen deg uɛebbuḍ-is. Mi ineṣṣef yiḍ, tesla i tfunnasin tgulli ttmermuɣent. Uccanen skurrun, iɣyal ttjurrun. Lunǧa tfuṛes taswiɛt, tesnesred aqcic mayas tenna-yas, Azzel! Ṭṭef deg yiḍarren-ik trewleḍ, skud akka mazal yemma teṭṭes. Yerra-yas, Ur ttruḥuɣ ara ssyaki ma yella ur teddiḍ ara yid-i. Ffɣen di sin si tewwurt, maca. Mlalen d tɛessawt n lkermus, zdat n tewwurt-nni kan. A tɛessawt n lkermus, uɣal di ṭṭerf, ad nɛeddi, i as-tenna Lunǧa. Imir, akken ma yella lkermus i d-yezzin i wexxam, yuɣal di ṭṭerf. Yeǧǧa abrid i sin-nni ad ɛeddin. Ihi, mi teddun deg ubrid, semrasen akk afud-nsen di tazzla, armi mlalen d yiwen n wasif i d-iḥemmlen. Lunǧa tenṭeq ɣur-s, Ay asif, i yettawin tamment d wudi, ǧǧan-aɣ abrid ad nɛeddi. Aman ḥebsen, ɛeddan i sin ɣer tama-nniḍen. Zeryen tuki-d tessawel. A Lunǧa! A Lunǧa! Maca ulac tiririt. Zeryen tḍal ɣer texxamt n yijqduren. Syen tḍal ɣer wusu n Lunǧa. Imir teḥsa ayen yeḍran, tsuɣ. Teǧǧiyi yelli, texdeɛ-iyi. Teffeɣ ad tnadi fell-as. Tsuɣ ɣef tɛeṣṣawt n lkermus. Ay a lkermus, eǧǧ-iyi abrid. Ihi, lkermus-nni yemcubbak ugar. Maca, tteryel tɛedda, ɣas akken. Asif yezga-d deg ubrid-is, tjelleb ɣer waman, tettnaɣ d wasif armi tt-yewwi uḥemmal, dɣa teǧǧa-d awal deffir-s, Ad kem-ixdeɛ Rebbi a Lunǧa akken i yi-txedɛeḍ. Argaz d teqcict wwḍen ɣer tqacuct n udrar. Yenṭeq Mayas, yenna-yas. Ur d-yeqqim ara waṭas i wakken ad naweḍ ɣer taddart-iw. Mi gan ad ṣubben adrar, walan sin n yisɣan ttemyekfun seg umennuɣ. Mayas yekker ɣur-sen, yefra-ten, meɛna yiwen n yisɣi yeẓḍem ɣef uqcic yewwi-t. Lunǧa lin ifadden-is, teqqar-as. D ttari d-yuɣalen. Akken xedɛeɣ yemma, iyi-xdeɛ yisɣi. Maca Mayas yeǧǧa-yas-d awal, Ddu kan ɣer zdat, ad tafeḍ tala d taklit-nneɣ. Neɣ taklit-nni telseḍ aglim-is, syen ḍfer iɣyal ad kem-ssiwḍen ɣer uxxam. Ini-as i baba, mmi-k yewwi-t yisɣi. Lunǧa tuɣ awal n umdakkel-is. Ma d baba-s n Mayes, yeɛǧǧa acḥal n wussan i wakken ad d-iserreḥ yisɣi i mmi-s, armi ulac. Iruḥ ɣer umɣar azemni, yules-as-d tadyant. Yenṭeq umɣar. Mmi-k ur t-yečči ara yisɣi. Atan ddaw yifar-is. I wakken ad t-id-tesnesreḍ, ilaq-ak ad taliḍ ɣef tiɣilt, ad teẓluḍ azger. Mi t-id-sraḥen yisɣan, ad d-azzlen akk ɣur-s. Isɣi yerran mmi-k ddaw n yifar-is. Ad yili ẓẓay deg uferfer. Efk-as tiyita ɣer yifer, ad d-yeɣli ma yes. Argaz yexdem ayen i s-d-yenna umɣar azemni, yezla azger, yewwi-t ɣef tiɣilt, syen yeffer, yettraǧu tistin n yisɣan. Ihi bdan ttrusun-d ɣef tmurt. Mi iwala urgaz d akken isɣi ameqqran akk deg-sen ur yezmir ara ad yafeg s lemɣawla, yewwet-it ɣer yifir. Imiren kan yeɣli-d Mayas. Anect n ugḍiḍ, ur yezmir ara ad ibedd si ṭṭeɛfan. Zrin wussan, Lunja tbedd-as i win yebɣa wul-is, armi d-yuɣal akken yella. Zrin daɣen i cwiṭ n wagguren, syen iruḥ Mayas ɣer baba-s. A baba, bɣiɣ ad aɣeɣ taklit. Yerra-yas, Amek ara taɣeḍ taklit? Amek ara d-nini i wid-nneɣ? Tenna-yas, Teẓriḍ, ad taɣeɣ neɣ ad mmteɣ. Ass n tmeɣra, nma-yas d lunǧa. Yal yiwen d acu i sen-d-yewwi. Ur yeqqim sdaq, ur yeqqim d ureɣ, ur teqqim lfeṭṭa. Yurǧem ayas armi d iḍ, iwakken ad iwali udem n tidet n tmeṭṭut-is. Yumar aṭas, acku d ayen i yettmenni. Ih, si zik i yettmenni ad tili teqcict ara yaɣ am udfel d yidim. Taṣebḥit, nnejmaɛen akk yimdanen iwakken ad walin ccbaḥa n Lunǧa. Ur gzan ara amek tezmer ad tili taklit s ccbaḥa-nni, wehmen akk deg-s. Asirem, i gma-s n Mayas, iruḥ yenna-yas i gma-s, Tura ilaq i yi-d-tiniḍ amek akka tuɣal taklit-agi d aggur. Yerra-yas, Yeshel, mi d-yewweḍ yiḍ, ṭṭfeɣ-d aɛekkaz, kkateɣ-tt-iyi s qqareɣ-as, A taklit senser aglim-im, a taklit senser aglim-im, ɛemmi tuɣal akka ad tettwaliḍ. Ula d asirem yekker yuɣ taklit. Mi d-yeɣli yiḍ, yenna-yas, A taklit semser aglim-im, maca ur d-iban wara. Iɛawed yenna-yas, A taklit semser aglim-im, maca am win iheddren i waḍu. Dɣa yeddem-d aɛekkaz, yekkat-itt, yekkat-itt armi d-yenqer yiṭij.